F'din ir-rokna insiru nafu dwar il-pupa, ix-xelter u s-sigriet li Nadia skopriet ġewwa d-dar tat-tija Kate.
Il-pupa tax-xelter hija storja għal qalbi ħafna. Ġejt ispirata mit-tifla tiegħi, li hija tifla pjuttost imqarba, l-ħin kollu ddur u tagħqad ġod-dar, biex taxxaq ukoll li d-dar li ngħixu fiha hija antika ħafna. Hija torri infatti għandna l-ewwel kuntratt kien fl-1602. Hemm qisu xelter żgħir li mhux miftuħ, hemm bir, u hemm ħafna affarijiet insomma li spirawni anke biex nikteb affarijiet hekk fil-ktieb ukoll. L-istorja tal-ktieb hija dwar Nadia illi l-ġenituri tagħha għandhom tieġ u s-soltu tmur għand zija li għandha tfal u tieħu gost u x'naf jien, did-darba dik it-zija li għandha tfal ma tistax iżżommha. Allura, bin-nervi tmur għand it-tija Kate. Infatti tħabbat il-bieb bin-nervi għaliex ovvjament mhix ħa tiltaqa' mal-kuġini tagħha, imma mbagħad kif tidħol tara dan il-madum hekk li jaffaxxinha u minn hemm tiskopri d-dar kollha. It-tija toqgħod tgħidilha hemmhekk tmurx u hemmhekk tmurx għax ovvjament ikun perikoluż, imma mbagħad hi xorta tagħmel ta' rasha għax hija kemxejn imqarba. U mbagħad minn hemm tiskopri sigriet illi nixtieq ħafna ngħidulkom imma naħseb aħjar inħalli f'idejn il-qarrejja u jiskopru huma. Il-Pupa tax-Xelter huwa historical fiction imma ukoll time slip narrative fejn inti tmur lura fil-passat. Għandek protagonista li hija tifla tal-lum, li hija Nadia sewwa, tiltaqa' ma' fattur storiku li huwa f'dak il-każ id-dar ta' Zija Kate, U mbagħad ovvjament tmur hemmhekk u tidħol lura fil-passat biex tgħaxxaq din Nadia tiltaqa' ma' Lini, jiġifieri l-protagonista ssir tnejn, u permezz ta' Nadia u Lini ssir dik il-medjazzjoni bejn il-preżent u l-passat. Sewwa? Fejn inti it-tfal jistgħu jempatizzaw ma' Nadia kif ukoll ma' Lini u qisha tissolva dik it-tensjoni li jkun hemm bejn il-preżent u l-passat. Dan l-istil li nifhmu l-preżent permezz tal-passat jiena narah stil kumpatibbli ħafna ma' l-edukazzjoni kurrenti bħalissa. Sewwa, għaliex inti dan imur lil hinn min-nostalġija, per eżempju, u mill-wirt storiku. Il-wirt storiku huwa passat, in-nostalġija hija iktar emozzjoni adulta. Tiskanta t-tfal meta jħarsu lejn l-istorja kif qishom iktar kurrenti, iktar iħarsu 'l quddiem. Jiena qed ngħidha wkoll bħala lenti ta' mil-lenti ta' omm ukoll għax jiena naqra mat-tfal u nara l-immaġinazzjoni li għandhom it-tfal pereżempju b'dan il-kumpann immaġinarju tarhom b'liema ideat joħorġu u kemm jempatizzaw u kemm jirrelataw. Prattikament jiena xtaqt inqajjem naqa' kuxjenza storika. Sewwa, mhux biss għal dawk li jħobbu l-istorja, tipo min iħobb l-istorja hija naturali ovvja jħobb l-istorja, imma anke għal forsi dawk li qishom is-suġġett ma tantx jinteressahom. Allura per eżempju jiena użajt anke termini li huma ħfief, mhux pedantiċi, bħal per eżempju l-kċina tar-raħal miftuħa għal kulħadd, sewwa, ħoss, per eżempju, jidwi ma' kullimkien flok qatt nuża victory kitchen u forsi ngħabbihom Min naf bear raid u x'naf jien. Żammejt in-narrattiva ħafifa għat-tfal. Trid nilagħbu bombos? Bombos x'jaħbat? Intefa' kokka u żomm soda, ikkmandat Lieni lil Nadia, u qabżet minn fuq darha malli tbaxxiet. Issa agħmel bħali! stednitha waqt li niżlet kokka hi. Nadia tat is-salt u taret minn fuq lieni qisha żrinġ. Mela taf tagħmilha. Basta qgħadt tidħak. U komplew jaqbżu u jidqu bla ma waqfu. Iz-zokkor kien qed jagħmel xogħlu. Nadia kienet tieħu gost l-aktar meta kien imiss lilha taqbeż minn fuq lieni. Peress li lieni ma kien fiha xejn, kienet toqgħod attenta ħafna ma tmurx tweġġagħha. Madankollu xorta kien jinnexxielha togħla kemm tiflaħ lejn is-sema. Ma qabżha minnhom hi u tħares 'il fuq. Lemħet dak li f'għajnejha għall-bidu deher qisu dubbien. Anke l-ħoss tiegħu kien irritanti bħal ta' dan l-insett. Beda baxx baxx, imbagħad żdied. Iżda aktar ma resaq fil-viċin, aktar deher ċar li dan ma kien dubbien xejn. Nadia kessħet. Lini mhux daqshekk, issa kienet drat. Aqbadli idi, u titlaqhiex. Iġri miegħi u taħseb f'xejn. Għax jekk taħseb taqta' qalbek, fhimt? L-ajruplani ta' l-għadu reġgħu ġew biex ifarrku kull m'hemm, kif diġà għamlu meta ngħad Jawlien iltaqgħu fix-xelter. Iżda din id-darba, iż-żewġt ibniet sabu rwieħhom barra. Dewa f'moħħ Nadia kliem it-tija Kate, Xita ta' bombi! Xita ta' bombi! Xita ta' bombi!